Mozinho ben pa facebook Mozinho djobe Nildo Roson sta triste Nho partilha pa N ka ta fase video longe ma N ten konta un un storia ki sta pa da morte N ta konta un storia pa ki nhos ta toia ma ta da morte Tony Frank e more e more nha mano Mon serta fera ngata paris Nta nten ki nten ki ta yo undi usta Mon si nga ten konta un storia tristi un storia ki sta pa da morti Nhos nho ben nho partida pa algen ben ma txeu Bunitu ami bunitu propi Nta txomau nta txomau nta txomau Nta sai trabalha sesta fera di tardi nta bai Nta bai nutoria sauru nta un bizita la dipos nutoria Ma nga ten konta un storia mesmu tristi mon si. Nos káuverdianu, alén di nos é fofokeru, nos é linguaradu. Oi, Ana Pereira, tudu dretu? Mosinhu, aki nu ta fase un kusa nu sabe mó ki nu ta fase. Pamodi a bin sta bin si xintadu ta pera ora traba. Mosinhu, ha ten konta un kusa ki kontise li. Ma mosinhu, kel li ta kel li un kusa ki sta pa da morti. Sta pa da morti. Para n para n baxa música Nhos parte nho nho ben bom nga tem conta pa nho nga ta para txeu ma keli n sa tru trete bo kantu ka rafa ki pa n lebau dipos manda mensagem na privado e mosinho pa mi n conta nhos un storia mosinho n ta fla tudo mudjer tudo mudjer ki sta na mundo mosinho nho no fase mutu atenção Nu nu fase mutu atenson. Nu nu fase mutu atenson. Disimola. N ta fla nho fase mutu atenson. Nhos obi ta fladu, mosinhu, N ta lenbra la di Kau Verdi pa tudu ku Angola dera pa N ta obi ta fladu livru dja daba kes kusa li. Ma kabra ta tonba bode. Ma N atoia bode ku ta tonbadu ki ta kai ki paresia N ka sabe pa undi ki ta bai. Mosinhu, N ta konta nhos un storia. N ta fase manera pa pamo, mi N gosta di ben ku storia pa N ben, pa N ben, pa N ben pa N konta si so pa N papia ku. Clarice Monteiro é molis tudo di kel jeito sabru N sa la paris sexta feira N sa la paris nha ta visita mu si ma si N atxa carne N ta come si N atxa grogu N ta bebe si N atxa si N dada algun coisa pa ben coi nha mon ta ben coi ma si kel dia txiga papia. Nu nu toma grandi kuidadu ku ke ki nu ta tra dintu nos boka. Nu ten guandi kudadu ku kenha ki nu ta konta nos kusa. Asuntu di omi ku mudjer ka ta kontadu ningen, nen mamai ki pariu. Nu ta fala, Ah, ok, obrigadu, obrigadu. Nen bu mai ki pariu. Ka tudu ku sta muti. Ten kusa ki ki bo mesmu, antis di bu fla, ki pensa na bu kabesa. Pensa. Ten kusa ki ka ta fladu. I N ta fla, Mosinhu, E asuntu di kabra ku bode ku e di omi ku mudjer. Mon si N ta faze un kuza ki munti algen dja sabe ki kuza li nsin. N ta lenbra na kes tenpu, na tenpu di dotrina, livru dja daba kel kuza li nsin ma ta kontisi un dia ki mudjer ka ta konforta ku un omi mas i omi tanbe ka sa ta ama-s si boka. Ami N ta fla un kuza mon si, ami na kes parti li N ka sabe kai ki sta, N ka sa si mudjer ki sta, nau mudjer kabra N sabe ma es sta, ka so kabra di N ka dau, kel la sta xuri ki ka propi. Ma omi tanbe kela sta lingua radu pamodi mosin nhos sabe ma na kes mundu li nsin modi da konsedju mudjer ka ta fitxa si kapiton modi da konsedju omi ka sa ta guarda kusa pa manhan pamodi ta farbi xaru mas ta masa mama tudu mai mas no kaoverdianu nhu eka masa no kaoverdianu e si ma makaku katxu nhos obi storia di un nhos obi oi staba na nha amiga mo ku sta nhos obi livru dja daba ma ta txeka kel tempu Ki omi ta fika mudje, mudje ta fika omi. No ta txia kes tenpu. Ta txia kes tenpu ki nen kin ki pariu nho ka ta papia mas. Ki nen kel ki nho nase na memu zekinha, nho sta pidi ma ta kunpanheru. Dja txia kes tenpu li. Ma, ma kel li n'ga ta konta nhos. Kel vinhu ta fase dipos. Familia fladu ka ten presu ma ten sin. Ten munti familia ke ka familia. Ten munti familia ki ta pidi ma ta kunpanheru. Nho podi partilha pamodi kel li e nobidadi ka ta ben fresku. N sta ma kauverdianas mudjeris e ka tudu ka ta da ses kadera valor mas sta un monti mudjeris es ka pode omi oia omi bonitu ten un monti mudjer ki facebook tene es tudu dodu ayan ayan mas nhos intende nhos la ami n pode ka ten konselhu pa n da txeu oi primu e modi verdadi pa fla n ata tudu n ata fla gosi mosinhu pa n fla nhos un kusa n ta fla di ki nhos intende ten un gajo.

Pipi ku es ta vê ku mi na munti ténpu. É bem dar ses trabadju. Nhos oi, nhos oi, nhos oi, tinha ki kusa é tristi. Dar ses kontratu trabadju, é kumpra ses kasa. Bu sabe, usa mé bu bêsa ku kumpra kasa. É munti ku nhos intende kusé ki N ta fla nhos, i nho mudjer ki nhos ta ta dikapiton atoa, nhos branda pa nho ka pô. Kaba tumba bo di mata ki si pamo algen aja mori mutu txeu djo algen ba fera ja mori kasal ja ja ja panha atakason ja mori argen karu ja mata argen ja basadu faka ja mori argen i ja panha asidenti ja mori koronavirus sa ta mata ma ka nu buska moti pontu sa n bai diretu diretu ku pontu ma musin keli ka grasa no n keli pudi kontisi ku mi pudi kontisi ku bo pudi kontisi ku otu Pamodi mudjeris, kel ki é kabra é kabra, kel ki é xurika é xurika, má kel ki é bon tanbê é bon. Mos é ku el luga si, nhos intende, el luga si karinha pa el fase si mudansa. Komu ta ten kusa ki é pisadu dimás, algen ki el kunbida pa ba djuda el muda ka bai. Sa ma nhos sta na na na na na li na na na Portugal, na França, Luxemburgo, nhos sta ma ta tem que escola que sempre cabo-verdiano ta sta. Nga ta conta mentira? Ta tem que escola que cabo-verdiano ta sta la, ta bebe grogo, ta conta partida, ta conta mentira e olha isso. Nhos entende moça que coisa li é perigoso. Se bu ka fasi ka bu fasi. Su fase kala boka. Makaku bedju sai y e kunpra si kasa ku si mudjer ku si mininu. Omi ki ta kunpra kasa na kes tenpu li sin, si kre ka ta intersa ka bu la ka faxi, pamodi ka ten. Pamodi kel omi ki sai so e so bandidu. Nta ton ta fla ma si nhos intendi kel nhos kel vidio li nhos intendi ben dretu. N sa ma munti algen ka ta pâpia kel vidio pamodi munti mudjer sta txurika, munti omi sta zangadu ku pilingadu. Ami N fla nhos, livru Dja daba mas ami n sta li pa n fla tudu ki kuza ki livru dja da. Nhos ntende ben intendedor? Mei palavra basta, ma kel-li N ka ta fla Deus pa nhos oia. Nhos oia, Mô sai, el luga se karu, kes kuza más lebi dja dja mudê ku se mudjer, fika kel kuza más pisadu, ami N ka sai kel-li ki kuza más pisadu kuzê, se jilera ô ô pa guarda fadu ta munta, ma jilera ka ta da pa N munta. Ami, Goa Gádja ta djobe algen pa djuda-l, e ba pa kes kau e ki sta ki ta ten kabuverdianu txeu ki ta sta la ta toma si kopu e eu ia eu ia mos ia ia kustuma oia dintu ku otus si amigu o modi ola e fla mos meta meste algen pa e paga si kre sen o sinkuenta pa juda e karega un kusa di boma me muda di kasa mo fla kosta mo mo ba juda e muda mo si nha via bu ta juda muda u ta kontra ku diabu ta ma ta ba ka straga o kasamento ta ka straga o futuru meta ta da morti tiru tiru fakada ami ta fla pa dios ta juda ki ka ta da nada ma un kusa Omi u podi koba-m ba ba ba falta-i un mai bu kusa u ka mata ma si omi fla-m ta kume un mudjer bu ta mata-l si kre ka mudjer di verdadi ma u ta mata pake mudjer e prigu bo si gaji e bai ku mos es karega es kusa ki es ta kabrega dipos na kel ki n obi ki livru da mudjer korta xorisu es asa na grogu es e nhemi ake sa mokeru ki sta li ja ka sabi asa na grogu es kume e bebe e bebe so ki. É kel mudjer ki ten kapiton kenti dimás, ki ka ta aguenta ku un pamodi si el é fásil ku kel móda, nton es tanbê é fásil ku otu. No nu fásil ten sô nos un monti ki nu ten mudjer? Má un monti ómi tene mudjer, nton ka sta ma mudjer sta ta atrai-l. Sabe, sabe, má kel-la ka nada ku mi. Má N ka ta fla kel-li ki sta ta da moti ô pamodi kel-li. Nho ben, nhos odja kuzê ki livru da, kuzê ki no na ta faze. Nhos odja gaja ku minina, kes odju ave bu ta. No ten sa mas sta munti argen dentu kasa ki tene mu maridu ki e ka maridu ten munti ki ten mudjer ki e ka mudjer keli dja tru nge dja sabi n ka ben sempre splika keli gosi li ma kel vidu li sinhor ka partilha n ka ta xatia pama nho sta ken ki kre partilha pudi partilha ma si partilha n ta fika n ta agradesi pa gajo dja ruba tru dja dja bebe se grogu sta ma omi aki bebe grogu kau pe da no aki bebe grogu na bebe grogu. Ka mi sabi si u ten mudjer o ten bida, e so mi oja i pitada frenti, e ka misti sabi. Ma un kusa, no tuma kuidadu ma un kabra ta tonba bodi. Aves ta tonba bodi nau, aves kabra propi ta ta pu bodi ta nbiau ki ta matau un bes propi. Mudjer e finu, mo sinha, mudjer ka ta brinkadu ku el, pamodi mudjer ki ta ta da mai. Mo si ke kusa li, N sa ma ta da gera. N sa ma ta da gera. Nau, gera dja kumesa da propi. Ma si nho ben, nhos obi tin ka fla ki kumesa li, pamodi kusa li ka tra pa nkonta dun bes si, pamodi dja sinku bes dun bes dja ka ten piada. Ma N ka ta konta, kili N ka ta fase ku piada, kili N ka ta fase pa invita. Kenha ki skier ta fase ki kusa li, ka u fase. Algin ka ta fase u santajen ku kusa ki ka di bo. Nu toma bon atenson. Gaju troka un vison ku minha si, wala. E ba si koi, e fika amigu ku si mos, ku mos ki amigu ki ke ba, ke, ke ba e fasi mudansa. E ba djobe, nhos o kauverdianu mor ki fetu! Ten mudjer na mundu, na txada! Ma e ke ki bu te kela ki N kre? Pamodi bo, bu ta pê un kasamentu, bu ta dizorienta fidju, bu ta dizorienta munti algen, través di un kapiton, ki kapiton sta pa tudu konklariadu. Graças a Deus ke Zequinha ku sa Xan ka fla nada pamodi fladu ma monti ka sa ta dadu kela nka sal kada ken ta nase ku si sorti mosinhu e buska na Facebook di mos ki mos pidi amizadi ti ki atxa Facebook di minina e kumesa papia ku minina e kumesa papia ku minina kes kusa li kontisi na novembro. Nonvenbru li gaji bai kau verde so la kau verde ta rabenta zekinha nau gaji keli nka sabi keli xan ka konta minti nau keli nka sabi nka konta so keki nka sabi nho podi komenta nho podi partilha keki nho kre e ka mi bo si gaji bai kau verde bai kau verde e mudjer fika li ku mininu nau achi ke bai kau verde e sen tres fidje bai kau verde ku do mininu un fika li. Nau xa ka konta tudu si pake sinon e ta sabe ken ma si pe sa ma bira e pa fla bira e bira e pa fla keli kusa ya ka dadu konta nxan konta di manera ki nta konta e ka ta sabe pake e ka sabe e ka sabe kantu e e nka ta fla tudu fiju ke tene pa pa ka sabe de ken pa mon se sabe ken e ten purgunta mi se purgunta mi te prova nta fla bira e pa fla mi tambe si mudjer ta pun kontu tambe e ka sabe tambe kusa ki ta doe mas txeu na mundu e keli kusa ki ta pui ta mata algen prop nun omi ka ta kre dividi si mudjer ku ningen nton ka bu buska mudjer di algen si bu ta buska mudjer di algen Si bu kumedu un mudjer, ka bu fla ma bu ta mata ningen, pamodi un mudjer tanbe ka midjor ki ningen. Nau. Ami N sta-bu, ta bu ka dja mudjer, nta bu ka di bo tanbe. Nton, di bo ka midjor ki di meu. Tudu mudjer é mudjer. Mudjer su ka ta ruspeta mudjer, bo tanbe nin omi ka ta ruspeta bo mudjer. Uala! Gaju ba kau verde, kel grotu gaju ki ba fase ruma, mudansa. Ami, dia ki N ta fase mudansa, nin omi ka meste ajuda-m. Nun omi, nun omi ka meste un rigion, nun omi ka meste, kada omi ba ba ku konklusou, N ta paga, N ta paga kes omi ki ta kita mes, ma ningen ka ta sta na kas asi, pamo ke kusa di merda di nsin, di kusa di putaria ki algen ta tuma da mundu di nsin, ke poka burgonha pa ka N ten komi na tambe, gaju da riba mi na gaju ba kauverdi, e da riba mi na e komi. Reverendo, e e ke kusa ki N ta fla nho ku mudjer indu kasa, mudjer ka ta da nho furu, kaba ta da o amanti pa fora, mo ta sai, mo, mo, mo kel e tristi propi, mos, mo ten omi ka ta pasa mai propi, N ka sa no se kantu na mundu ki e ta pasa mai, ma ami bu ka ta sabi, pamodi bu, a, ami ka ta, ami ka ta sabi, ami, bu ka ta sabi, pamodi ten monti omi ki mudjer ta trai bu ka ta sabi, e sima ami N podi, ami ja N podi sta ja N sa, ja N sa ku mudjer ke N da konta ma ten otu mudjer, ma, ma ten maridu, ma ten maridu, ma ten kusa ku ta fasi ka ta dau burgonha, pora mudjer ta ben ti kal, e mutu kenti, pu. Tá dan gana nirba bro. Wala, nhas irmon ki bai. Gajo toma konta kasa ta kume. Rebenta mina, rebenta mina, rebenta mina. Ka ne konta e bai. Ka bo tumu finu kem. Gajo ku e petu pa bai rebenta mina kusa, rebenta mina kusa. Ka bo agora, un kusa agora. E kume pamodi mina ki dal, e ka luta ku mina. E ser porku pamodi e ba bu mos pidi ajuda, e ba straga un kasamento. Mas sempri mudjer sta stragadu. Mu, e fladu un pexi ka ta straga tudu pexi, ma mina ta straga un familia di. Di ma di novi anu di kasamentu. Ma u ka sabi na kel kasamentu tanbe u ka sabi nen kantu kantu na kel kasamentu tanbe nen kantu maridu ki sta la. Nen kantu maridu ka sa kantu ke tene. Pamodi si el e fasi kel li pa mudjer i el ta fasi el. Ma e tristi go. E maguadu mo si. Pamodi mi N ten irmon. Mi N ten nha kabesa. Mi N ten nhas familia. N ten nha fidju. Kel li é un kusa tristi mo si. Alvês nu ta fla pa sabi ma é un kusa mutu tristi. É un kusa ki ta da prubléma. Gadju rabenta, rabenta, rabenta. Gadju ba konta amigu ki el ba konta i amigu di kel utru mos. Linguaradu fofokeru ordenáriu Ome ki kume mudjer di ome ka ta papia ku ningen Ka ten nen nen bu fidju ka bu fla nen mamai ku papai ka bu fla guarda so pa bo Ba konta mo konta si kolega pa bazofa Nho mudjer tanbe nhos ta manha nhos kapiton A ku tene maridu dentu kasa sa A si kri nhos ta da nhos sabe kenha ki nhos ta da Ma bu ka ta sabe bu ka ta ten na testa dedu na testa me ka ta papia Pamodi zangadu ku pilingadu mudjer ta ten karera abertu pa da. Gajo bai konta kel otu amigu, ah mo mi kumi mi kumi un minina, mo mi na kiri ke da ma ta da kiri ke da kula kula, mi tra virjindadi na furu, e ti undi ki nos kope da na ki no kope da nos, a nos e si ki pa si ki nu fika, so pa nu nu ta nu nu ta dadu mo nu ta un abrasu interu, mo mi na da e kusinha dje kumi dje fa trosa dje kumi dje fa trosa, ma mi na ta mbi ki brigida kende ka ira mo dje kumpra kasa dje de pea de ta kome nu tu kasa bo kila ta fasedu. Pa n ka fla pa mi, N fla ma mi fofokeru? Má amô-s tanbê dja dadu kusinha, dja rebenta pa tudu kantu ku la bira. Kuse tanbê ki es ta ba konta se amigu bai dadu? Ordenar fofokeru! Ami si nkontra ku au própi ki ki nha mi, ami gosi ami ya N konxe tudu, ami ya N konxe tudu. Ami si nkontra ku au própi, N ta konta-u, ten dôs awa na kasa, nu ta da kunpanheru pankada. Ordenadu! Bu dja dadu kusinha inda pa ki ku ka ta konta amô-s? Bu ta konta segredu ma mi na da-u furu, ki ma mi na, mi na parse, mi, mi fla ma mi na fla, mi na insti un ómi ma mi ka da. Bo kel-li, kel-li ki konbérsa é kel-la? Ê mui nha mina tanbê bo ki gana na kapiton ku tê ku ta kunpra obu di plástiku pa ba kume ku ta bu maridu novi anu djuntu ku nho kantu fidju ku kasa kunpradu imajina kuzê mi kel li ta krê pa mostra bo pedi kasa pa kila un senpri na europa un omi aki da kazu kes kazu li aki omi da kes kazu li omi ta pru la pa rua ami si mi nta tê ku prova nta pu mina la pa rua tanbê ê si ka djuda kel la ben nau pura omi ta trabadja kansadu i ka fla ê xefi di ekipa propi fla mo bem pa rua. Un pesta. Porra, tudo homem ku ena ku ê bu kre, bu ka tem homem do casa. Cigano ta mora capitão, ba compra obra de plástico, porra. Kele ka e ka morto qua ta pui. Kele tu, kele tu moço também zangado pilingar ordenado. Mas mi na fla-me moro rebentei kusa de kele jeito também. É que kusa, tudo, tudo mensagem que mi na manda, ele ta manda kele tu moço. Ele ta manda moço, pa e kusa, kusa, para ku kusa começa ta toma tchala na grupo lizinho, bu ta morto e ta da, ka tem tem fala, tem fala assim também, ka fasia. Na presta di su lebra Cadeira quente demais Para pôr o ovo na cadeira Vou dizer porra Quel é amigo na meu próprio Não ferve ovo Quando põe na cadeira Não com margem Não trepa Imagina não gostava Não nem moça que homem Que com homem de mulher teu Quel é outro Panulheiro Pataqueiro Língua raro Lá assim É barado É é é Bafla moço Mogoi Ata mogoi Ata fazer tantagem Para flamina Para lei também Omi na padeia o padeia di tudu nos Nhos bai tudu di kau-verdadi no ka bali no nada Mo puta Mo ya dan Mo ya nerva propi Mo si kusa mas tris ki ta na mundu é kel-li Ami sima ta li Ami pa pa pa N ten un amigu pa mi fla si Oia N ata kumi kel mina li nsin E mudjer di três anu mas kuzê ku Pol pa mi pa mi ba fla ta santaji ku mos Ma si mos ka fla mi na padei ta padei si padi tanbe pol Ma mos tanbe pa ki ki a fla ma mi na ma mi na ta ta rabenta es é ka diabu sabi Pa ki ki a ba fla. Ami tanbe si u fla nhos doi, nhos di kulpa tanbe. Ami tanbe si omi, si u txeu di si nos é amigu txeu, u fla-m si. U fla Nelson, Pora, mon ra, N kume kel mina la, ma mina ten un ma kusa di oxi, mos. Kredu, mos ta rabenta-m kusa ki ki N ka ta durmi noti, noti N ka ta durmi. El oxi ki N ta pidi tanbe. Tudu ki N ta kre kume karni, tudu tudu omi kre ten bon kasa, bon karu. Tudu ki N kre ten bon kusa, nha mo ke nerva li, se bo kel li ka putaria ki mina mudjer sta na el. Komu N ta kasa, bu ta pega un kasamenti novi anu ku mininu, ku tudu kusa. Ami ki N ta. Pora, kel li pa sota ku po. Kel li pa manda kau verdi pa. Kel li pa manda ba si ka la Santa Luzia. Na presta txu lebra. O kila u imajina kila otu mos tanbe kila otu mos fla me ta konta mos ma so mo bende ka ka obede pake pake ta bai kota fera tanbe ku ku domi mes por omi ka ta fera omi ka ta munhe ndu kasa ka ta fera mutu tempu si bu ta bu ta fera mutu tempu omi li si ta toma konta munhe ku furu ku tudu bu ta fika la fera ala kila otu ja fofokeru ba konta kila otu kila otu ja fla kila otu ma so mo omi ben me ta txeu e ta fla ma si mi na ka rai E kre mata koitadu ko pe djunta e do pe mata koitadu nha koi ma kauverdianu ka bai kela ta fasil keli pekadu murtal ami nta fla mu dja ki nha tiu omi ntukasu nha para di putaria tambe tiu ka tra omi li ntukasu ta furu pki nha tra omi pa fora furu ka bu mo mo nfla mi ami na primeru be ki ta ka mo tudu mensaji ki atxa e ki mo mane ta manda kel otu mo paki ami ki amigu ki ten mi ki amigu ki ten na mundu ki nta konta mi nha fiu ki npari ki nba konta ma ma ma ma ma nkumi mudja pamodi ki ta konta. Txê, pamo ki mo, pamo ka konta ki mosu di un mudjer ku ten otu kasa ki ma ka ta daba furu tanbe? Mo ten kile kusa ma tres ki ten na mundu. Mo ta fazi santaji na kel otu, ma ten ki famina pa pa dai tanbe anti mo ben di Kau Verdi. Mo ta para Kau Verdi ku ma di sinkuenta anu di feria, ka ta ben ala di rapaz uma konfuzon, ta dikuti, ma ten ki famina pa dai tanbe. Ma si ka fla, ma pa dai, e kes omi? Kes omi porku. E olha kes omi pop ma mos tanbe paki ki a fla mi pa ki ki a fla tanbe mina tanbe paki ki a fica capiton tanbe imagina ti ti un duca sabi curi pa undi ki sta mina e chuleba omi e fofoquero kel otu e santa santa ga sai di mon ki ta fla abo kelis tre pa pega pa pu na cadia kes tre li pa pega pa pu na cadia Ami Deus ta djuda so ki djoli mi nta ki na nha kabesa ma inda mos ta ben perdi si kasa ku mi nhu kutur inda makaku be ta bai ta ku mi ta bai ta ku mi go ta ta ku mi ta fa trosa na na suru di trabadju ma nhu santa madu ka ta dexa si Deus izisti na mundu kila ka ta dexa kontisi ma koitadu ba kau verdi makaku be dintu kasa ta faze ta ku mi ta fa trosa dja ba fla kel otu kel otu dja ba fla kel otu ke go djunta go pa mata koitadu dintu kasa. Forti tri mo avia bu ta mo sin pur isu ku tudu algen bu ta anda bu ta kuspi na bu kabesa u ka sa kin diabu ki ta sta bu tras ma mudir tambi tik lumi na kapiton ki omis un kusa ka ka mintira no ke ku ta li kere un amora ki sta na mundu propi mujer sta so na npresta propi mi ki fla nho sta so na npresta pa un munti mujer sta es ta es djoli. É si ki nu sta na un grupu, na un grupu, na un grupu, mi na kome dentu kasa, e ba manda otu mo fotu di kapiton, mo ba pu na grupu, uma pilon di gera ta da. Nho ka ta, nho, nho ka ta konsigi, nhos ka ta konsigi i konforta ku un omi dentu kasa na mprestas, porra! Omi ku mudjer flaba tame ntruni ma e ka si. Omi ku mudjer bu omi omi ta mixá kedu mudjer ta mixá di djon ku otur fla munti mudjer gosta ta mixá sa kedu pakia munti mudjer ta tra pa omi munti omi tra pa mudjer ma omi ku mudjer e ka igual no nos e igual pamodi nos e msken karni ku osu pakia omi ka ta fika prinha mudjer ta fika prinha orra un mudjer kre tudu omi bo ku omi ntu kasa un ma sepa omi grandi grandi forti propi abo ku bu ka pode un omi ba bo kasa. Si kel un ki bai bu kasa kel ora ya dja dja dja bu na senta bu ta da ke odju mau nan presa ten monti munjer bu ta ke munjer ntuka ta ta bu ta ku amigu ta fika tan loka tan loka tan loka ma omi tanbe ta basa nho dobu tanbe o ami nta fla ke basa dobu pa ke fika ta ba papia ka nho ba paka ka nho ba konta ami mu ka ten munjer ki ki ta ta munjer ma nho ntuka ta dan ki nta dan dan n pa ma konta nho amigu a ta e fla nan mi dan kusinha kili kila e bas o fale ki nos kofe la no ten imajina para bu ta oja kusa mi mi na moska mos dja paxona pa minina Mudjer paxona pa minina mos ten mudjer dentu kasa pa un kavedianu ten ki kavedianu ki ta ten mudjer dentu kasa si kre mudjer omi da agu mumu nta kasa ta liga kela é kela é kela é kela é un pankada ki nu ten na un kila nta nerva pamodi mo sinhor mi ten familia mi ten amigu mi ten algen ki ki nka ta ten kusa ki nka ta kre pa kontisi ku ningen é kusa mas triste na mundu pa pa bu ta manxi bu ta trabalha trankilu bu ka sabi kin ki ka ta rumi nu dentu kasa. Bu ta faz tudo, ta compra casa caro nem ca barato, um homem também ta toma conta de tua casa. Mas que mundo, me nasci me ideia, irmãos, para mim tem um monte de homem dentro que um homem também que fala, mas, mas está com doença próstata ou você, que ainda tu tá falando, cada conta que que que ele ainda confia em como que é doença ali mas tem. Agora, me na comindo casa, se homem cá tá comigo larga. Mudjer dja dja ba kel un gol ki mo ba djuda dja dja ba djuda dja dja da dja da dja da grogu dja da kel li kel la dja da kel li kel la dja dja no senta na na na na fanadu di kel otu modja ki dja no remedi ka ten remedi ka ten dja ka ka dja dja modja manda mensagem dja koitadu ba kau verdi dja ka ten en dura dja dja dja ta bin tu kasa ta matxika ta kumi na sofá ta kumi na kuartu ta kumi na kasa di mai ta kumi na na na na kusinha ta kumi baxu kama ta kumi pa tudu ladu ago pamodi go. Pamodi ki yo ka ta manha nhos kadera, mudjer? Nhos ta pô família ku N ta pô monti algen ta perde família. Pamodi N ten serteza ma kel-li ma môs ta ba ba kel môs, kel môs ki é más porku, más porku ki kel môs ki kume. El ta kume ka ta flaba. Má kel môs, ser más santajista, ta ba fla ma pâ fla mi na pada-l. Mô fla ma el ka ta fla mi na pada-l. Nton, pa fla mi na palas é dôs. Modi ki bu ta txiga na un mudjer, mô ta ta gosta di mina tanbe? Ami ti nka intendi, nka ami nka intendi kes paranoia li mosi. Mosi ami ami ja ami nta fla ku ami kurason nga ta batin propi. Kurason nga ta batin forti pamo e un kusa ki mi nta xinti pisadu pa mi propi. Ten omi ki meresi sikrê po da ku martelu na kabesa ma ten omi ki ka meresi ko mosi. Ten omi ki ka meresi. Ki omi ku ta ki na Europa li sin ki ta kumpra un kasa ka tra mudjer. Ta kumpra un kasa, ta kumpra kasa ki ta pamo undi ki sta. Kapiton pa tudu konku la. Ziquinha pa tudo com glória Com furo com tudo pa tudo com glória É bonito Pa quem tá papé na nhos Bu tá sem sinto nome Mos bu ka sei nem canto quem quer fla Imagina go si um alguém go ba conta go da riba família go Mo co do co co E caba go Quem li go é coisa que ta bem com prova body Mesmo mi mensagem tchiga na mi Mensagem ki mina ta papia ta tra foto Ta tra foto One ta manda kil oto Nho kila ka ta facermo si. E si ku ta e omi podi ben txia kasa txiga pega mudje mata ami nta fazira kasu ke mata mudje pa e pa e mata kel utu mos tambe pa ki ke ba buka mudje de algen si nka fazia pa ke se ke li ami e dja ntinha matadu mutu tempu ke mi kel li kau verdi dja nfase ma ami nka luta ku ninge ma ami nka ta konta ninge ami si kel fla ma nkuima ami nka ta fla ninge ma makun ami ko mi ko nta fla mi nta konta fla mi si ta manti mudje dentu kasa ki ka dan furu ba da manti furu ke nta rebenta i ko nta konta fla dja nfla ko fla e pa fla nta tunda fla. Não, que, que, a minha testemunha do carro, tá pedindo furo, tá não, tá da, da mante para fora, furo, e aquele, aquele, aquele, não tá rã, que onde tá dando com, ok, não tá brilha próprio, não tá traço com na rosto, não, não tá dando com na cadeira, não tá dando com cinto na cadeira, com, com bater na cadeira, que tá cinto, não tá enchi cadeira, por, que que puta de amas, não presta. Txu lebra ku omi lindu kasa ku monti ku kantu filhu ku ku ku ku bu vida dretu bu ta fika u tui pa moja mo moja ja jau jau moja ku petu gordu keli kala ku ta seka e sta intxadu di di grogu ku kusa ja jau jau jau jau jau abri kapiton ja manhan so jan ta nbeja e todu ta abri kapiton manhan bu pudi kila ku e si ku ta panha duensa bu ta panha duensa u ta leba omi koitadu lindu kasa keli ka tristi. Porra. Tu tem ana monta ku ku ku ku homem, compra oito, oito obra de plástico dentro da casa. Bu liga na luz, bu, bu, bu abri caieira, bu, bu põe sem, bu na problema. Porra. Eu tô por muito, mano. Eu imagino uma discutimento, mas que é só morto também. É que tem nada que vai falar, mano, mas também é que coisa que mulher, homem também, que mulher dentro do carro, tem mulher dentro do carro, mulher que tá de fazer outra coisa. A quatro pega, a pega a manta para fora, que bia tá rebentou a coisa para todo lado. Botar outra conta. Bu ta fika pantadu, bu ta konta ma ke ten un monti mudjer, mudjer ku ta ten omi dentu kasa ki nen beju ka ta da mas, nen nada ka ta fasi mas. Es e txiga, e subi da ku kaiel, labanta sai bai. Ago ta, mina ago dibi sta dja lembi mo kabesa pa pe, dja dja fasi tudu kusa, mo dja di odu, mo ka apaxonadu pro. Akusa mo ta kusa ku ta apaxona? Di simola ka bu propia guarda bo so sikredu a kazu ku N fika ku minu? Sikredu a kazu ku N fika ku mina? Ma kila e sekredu. Bo ta nju ntende kusa? Imaji, na, mo sin.

Livru dja daba un sin. Dipôs ki el fika, el sta trinpa kadera ku vinagri di sin. N ka ta da própi, N ka ta da pa-u sta lonji di el. Ui, el ka ta da pa-u sta lonji purkê ku sta trinpadu. Karni ki sta trinpadu, el pô pur alumi pa pui na grelha. Nton el rabenta ku se panu di el, bu zangadu pilingadu, bai ba da ku língua na denti. Ke bu tanbê ba. Ami tanbê un sin, N ka ta da otra bês. Ami é ser umanu sima tudu algen Ami sima ta di su txena mi bu fla si Nelson porra Ih ma un ku mi ten mina la ma mina ten uma Ta fala kusa di polvu ma e ka sina polvu ta sta na mar Ih mudjer ku sona ten pita na mar E i so e so mudjer Yo ta fala kusa sabi é fomi Su sta ku fomi tudu kusa e sabi Sta fartu nada ka ta pasa Bu sta fartu ami sinti kre bu ten kusa di oru ka ta pasa Pamo mundu algen ka konxe ami N konxe tudu ku patrun ka kula li ami N konxe kuazi tudu rasa na mundu dja N ka ta benta ma ku grasas a Deus N ka ta benta mas Agogo pa ki kusa ta ba papia bu txu bu da rikarburá Ke mos ki kume li ki po mos konu mesti da soku na boka pa renka ke denti li boku agu kela tu mo ke ta fase antaji mesti dia ku machine na pe ke minina go ki mesti o keli mesti pula santa luzia e so e so pa e fika la e so pa ka mata no pamodi mo si mos tambe ki ke e perguntadu dia bu kume dia bu digrasa familia dia bu kura foru ku tudu koitadu ka da. Ago bu ta ta konta fofokeru ma bu ku omi ke di kela ka yo apaxona pa mina kaba go nho ta ta pidi mata ku pa ami n kre pedi mata ku pa e dos dipos go livru livru ya da e tra bia pa mo e fa mo ku ta fa santaji na mudjer jo ku abo tambe bu dadu kal bo da ami ya n ku omi nton tur nha mudjer ki ki ki n baza ku no nton e pa n sa e pa n ba fla pa n ba konta nha amigu n ka ta konta nungu amigu. Ten amigu ki ka amigu ki N ten. Ka ten ninhun amigu na mundu ka ten amigu. Amigu pa pa bu ten amigu é pa el enkuantu nhos bu ten dinheru pa nhos kume sereveja ô pode buleia ô kel-la ki é amigu. Amigu ka ten. Si bu ka sabe nen ave bu fidju ka bu amigu ki fla di bo ki fla di bo ser umanu é kauverdianu ki é sima fidju na kadia. Nhos ka sabe ma kobra ta mata abrasadu? É kauverdianu. Kauverdianu ka pode nbrasau nen sin el santau faka. Nhos ka sabe ki el la ten. Ba mo tanbe kuse ke mandar tanbe ba ko fla kumbira mo pa ba ba jure po kusaria pamo ke kate kate so kumbra kas ke ten valor loku ke kere kusa mas tresita na mundu mo gajo kome mudjer di aldi kel otu kel otu ba konta amigu me kome amigu ko. Dja kre a ta pui pé fla mi na parede tanbê koitadu la féria omi ta dja toma konta kasa u ta kunpra kasa un monti dinheru ku ta fika u ta paga tudu mês ma ka kube ta bai ta kumi ta rabenta omi u dja dintu kasa furu boka atrás di furu ka ta ba fla mos mos ta tra fotu na mensaji ta manda algen bo kela é ka porkaria mo é tristi mos. É bu manguadu. Ami imagina gajo ki la fera é bo imagina sima usa na usa usa usa ti undi ki kau fina é sima diabu imagina bo la fera sima usa li usa la fera dinheru ya kaba bo ya ta ben pa kasa algin mandau mo ma un mudjer sta ku te fanu bu txeu atxa mudjer detadu ku mi u txeu aza maxin ku matxadu mata bo ta fika un si pa ki ku a papia. Mos e ka tudu kusa ku ta fasi na mos. Mos e ami sin, da kontinua nfeta ami. Npoi ami, ami, ami ngosta di nha karni, ngosta di nha zekinha sin. Ma ami mudjer di nha amigu kustuma dam propi, e fla niasa, nta pui nha maridu komi, ku bo nfla komi, e ka ta pui. E ka tudu pitada ki ta kumedu no. E ka tudu algen ku ta frkuenta pamodi e pitada pa toma no. Omi ka ta kume koka tanbe no, mas algen ta ta ten konsiensia na se kabesa ta ta ta rupeta. Mas si fladu ma omi tanbe te pai ta kume mudjer di fidju, fidju ta kume di pai, ki di ki di livru era la kau verde, ngoia kume la kau verde ya ben pali, ma gosi ya segredu ka ten mas. Gosi mudjer ta dau kusenha bu ten ki ta ba konta pake bazofre ya kau verde la no gosta di bazofre, gosta di bazofre pa fla ma el e brabu ma el sa ta kume.

Sima e bocudo, sima e sima diabo Cabo ka ta contado nada mo filho, caboverdiano é raça ma pior ki tem na mundo E si kutu algen ta pega algen ta pega ta mata algen ta mata companheiro Nho como ta fala cabo ta tumba boli paki ku ata ku mina também paki ku ka bu ka ficha bu capitão bo ta um capitão ku tem então e poi madeira pa tudo com coladeira Ou então bu pensa me carne me me me ba djo mata vaca ou ata ta parti carne pa tudo vizinho porra. Dexa bri di nhos dexa di putaria tanbe nhos un restu mudjer ki nhos ta lisi nhos dexa di kabrandada bo ta atxa monti mudjer ku maridu ntu kasa ai bu ten maridu nan nka tene bu ten maridu nan nhos ka sta bon nan presa di merda i ka nhos e un restu di nhos txuleba nhos e nhos ki ten tudu ke kusa na infernu ta kes omi fofokeru tanbe pa rebenta rostu bo. N ka ta poi kel tamia pa ki tene trabadju kansadu enves di ba kume karni pa diskansa beleza bu ten ku ten ten e so kusa tristi ku ta oi bu ta gosta kila ora ki ta fla ta fla dja mata kunpanheru ta fla dja pega dja pega dja mata bu sabe kantu família ku ta prujudika. Tora da buzon ta sô algen ta matadu ta matadu ta matadu ta mira ki mudjer tanbe nho fidju nho kapiton nho dexa el putaria ku omi ndu kasa nho ka tra omi ku patrukon kula nho ta nho ta abri kapiton patru ku bon kula nho ta da omi ka ki kusa pora nho ta fla yo yo keli pamodi djo dja kansa djo dja kansa dja dja keli pa e ka primeru bes ke fasi no bo kasa nen ku kanta omi ki e fasi koitadu di e si ku ta omi ndu kasa ku mudjer u ta fla ku ta fla dja panha duensa ma keli sta na dos kusa e ta tarba omi sta pa mudjer. Omi é kudadu ku sinha tanbe ka u papia diabu fofokeru linguaradu pode pega lingua pa kota satanas nho ta imajina un kusa si si akazu ki el ben mata kunpanheru pa el fla mi nhu ta fika si pa ken ki ta da mi nhu kumida e pasa rabat omi porra. Un dia tanbe nha fidja kapiton tanbe nha disa di tudu nha gosta di toia tudu nha disa asi asi na facebook ta mira omi ta mira omi ta toia omi ka meste di sabe omi si sta ku duensa o si sta kili sta kila e so es oia petu gros es oia na karu e dje konta ma ma nha ta nha ta kundi nha prima prima prima di ratxa kalial mi sinta ma nha intra kasa ki fla mi nha ta kasa si prima so dje sa di kasa troka fiel di pa pol omi mulher ki ten omi dintu kasa ka ka ku nunde ta bai.

E ba da go, e ba da, e ba da fofokeru. Nhos atxa bunitu? Kel é suguru. É si ki ta fasidu. Kauverdianu sta ki ten kabesa, ma sta na mpresta. Sta zangadu, sta pilingadu, sta ordenadu. Mi N pode ser un di kes tanbe, ma sta fofokeru di kel li N ka ta fase. Ami sin dadu Zekinha pa rabenta pa tudu konku ladera. Nka, pa ba ku, pa, mo sinha, ami sinti, ami sintia nunka ker omi. Nta konta Jofé, nunka ker omi nhas amigu. Sin flau, oia, ta e flau na ta kume nsabi pamodi mandau pa pidi tambe. Ma ami tambe kuse ki nten aver pa nflau ma ta es omi ta kume, a, ma mudjer ta kume nsabi? Kuse ku ten aver? Ki amizadi ki nu ten mi ku bo? Bu ta pagan renda? Bu ta da nha fidju kumida? Nton, na mpresta lingua radu.

Mi ku nha mudjer nu ka nunka mi pa kaminha nha kasa, kal omi pa fika nes kasa? Dja! Alvês bu ta ten monti omi ta ten mudjer kabésa ka bali i bu ta ba ba ka omi dentro kasa, omi ta kume un mudjer ta kume ku kes omi di fora ki ten obu grandi den sima, ta rebenta un mudjer ku furu ku tudu mudjer dentro kasa dja ta ta kori ku bo di kasa, bu ka dja sabri omi un dexa ba kandesa no kau fedenu nhu es tu u ta dja staba na kafé ta den ma ta briga ki bebe ka ta ba sabi di si mudjer la na kasa e poi mi ka nada ku mi.

Noti ten monti mudjer ki bali pena, ten monti mudjer ki meresi, ma ten monti mudjer ku podi pula Santa Luzia sola pa intxi kadia. É tristi, mozinhu. É tristi ki es tipu di omi ki ta fase kuzê, so omi di responsibilidadi, so omi ki ta kuida di bo ku bu familia, so omi ki ta ten, ta ta fase kasa ta dau, so omi ki ta ta pui na kasa, ta dau kumida ku mininu ku tudu. É kel-la, é kel-la. Alô munti bandidu ta dja paduru li sin ten bon mulher ta sai ta bai infiernu mulher la na ka ta spera ka ta da nen obu di praxe mulher ka ta da ma otu é munti omi ki ten kabesa ki ten juiz mulher ku mas di oitu omi menus obu di praxe ki ta tene nto kasa menus dedada ki es ta da pamo ten mulher ki ke sima diabu ten mulher ki ka ten ten omi ki ka bali nunti son ma ten mulher ki ka bali nunti son mo ten mi nha mai é mulher nha fi é mulher nta sta ku mulher nta vive ku mulher ngosta di mulher ngosta di tudu di mulher nha fi tudu gosta di mulher. Ma aves tanbe mudjer tanbe ta rogana pa bu pega pa bu pun na un pa tranga na un kopa ka pode ser mas ten mutu dobi ki ta pega ten mutu omi ten mutu mudjer ki ta prokureba mudjer pa kada ken ten si kastigu kada ken ten si meresimentu ma ten mudjer ke na presta ten mudjer ke xurika ten mudjer ke leviana Má ten ómi tanbê ki é fofokeru, ten ómi ki é pilingadu, ten ómi ki é mufinu, ten ómi ki é bon. Koitadu! Ten monti ómi ta amoi séru, ta faze tudu pa mudjer. Mudjer ka ta da furu, ka ta da nada. Ta txiga, ta bai kusinha sô pa sô pa fla ma i é da. Peka pamodi ki ten ten monti algen ki ta dadu sô pa sô pa ta da bu ta da sô pa ladu la. So pa ka fla-nu nada ma ki ta dadu pa tudu ku omi ku labera e amanti pa fora. Nha kobi ta fla-nu ma kusa ki omi ta fasi ku amanti o amanti ta fasi ku otu, bu ka ta konsigi fasi n'tu kasa, bu ka ta ten forsa pa bu fasi propi. N ta konta-nu nha verdadi, e poku mudjer pa pa pa rabenta ben rabentadu ku sima di n'tu kasa ke pa ku kusa ki amanti ta fasi. Pumeru kusa amanti ta kume so karni na rostorant, abo so ka kume, abo so na rostorant ta kume ta kume, abo e poku pa fasi. pa kunpra Abo ta bai yo txiga u paga xi nta ta ben Garson ben Ta dadu flor ta dadu tudu kusa ta dadu lingerie ta dadu tudu kusa Mudjer nta kasa e pa bati ropa fasi kusa pamodi ki pamodi yo Ma ki ku ta li livru dja daba antigamenti Ma ta txiga tenpu ki nu algen ta ben ta bisti ki ropa pari pa besa ku nu ta fika tudu trapalhadu na kunpanheru dja dja ben dja sta dja sta dja Koronaviru e e e un poda ki el ta da. É un géra mundial sen arma. Deus ta mostra-nu ago nos go na vez di nu ama kusa mo sinhor. Ago ku ten omi dintu kasa, mi N sama kabuverdianu ta rebenta se modi e zangadu obu pikinoti. Ma mo sinhor, mi ten un monti di manera di N fase un mudjer dintu kasa filis. Bu ten lingua ki na sta panha fofoka, panha fofoka pa infernu la. Lingua e ka so pa rabira karni pa nho papia na vida di algen nau mi e ta da pa pula na ke kau pa pupa tudu konko la ta da pa pui la u ta pui mujer xinti sabi si kre u ten kusa pikinoti kunpra un bon ovinhu li si nha kiri bo ka txiga bo bo fasi un mujer dentu kasa nha a ku teve omi tambe kusa ma omi ka ta txigau larga sedu larga sedu. Má ta fla, Ten mudjer tanbê ki gosta di un. É sima, bu ta oja ómi ku ta. Sen ka fla nada pamodi nha pai tinha monti mudjer, mi ami tinha monti mudjer. Má kel-la ka ta. Mi N ka ta pâpia, N ka ta fla ningen ma N dadu kusa di ki jeitu. Mi N ka fla di un ómi ti oji ma N bota-l fora da N fura. N ka ta fla. Kuzê ki bu ten a fla-l? Kuzê ki bu ten a fla-l? Ago, kel kuza ki kel kuza ki N ta ta fla nha un li sin, nu toma atenson, nu kuidadu pamodi, avês bu ta intra. Monsinhor, Si kes kazu li dja dja pamodi dja dja e ta fazel djo dja kansa e sima bu ta fla bu ta futa bu ta futa baka bu ta futa e bu ta futa baka bu ta futa galinha bu ta futa kar bu ta futa tudu kusa a ku ta pega bu ta pegadu na futa pinton ki kusa ma paradu ki ten na mundu la ku ta matadu pamodi nhos ta kansa u atxa ma nhos pensa ma ma un ma un ta fasi kusa di arnera ti bu morri ka bu ka un dia nhos ta kansa ku bo. Un dia ta kansa Deus ta kansa ku bo Deus ta kansa ku bo bu ta pegadu imajina sima sta li abo detadu mi detadu ku mudjer di algin riba kama nun priti omi da kazu ki ben atxo riba kama panha maxin mata bo fladu kai fladu mi asasinu nhos ta panha familia di algin nhos ta pu nomi di asasinu pamodi aves na kes na kes ora la sin nun omi ka ta pensa ningin ka ta pensa abo ta txeu ta fase atoa traves di mudjer ki ka ta mai el si kapiton. Sari omi dadu test di mai ma mintira mamai ki ta kume papai agora go mina ja da mos mos ja kume mos ja mos anti de apaixona eba linguada ku kel otu fofokeru linguaradu ordenariu Gaju ba fla ma mi na kume ben kumedu ba manda mensaji di furu di kel kel la mo fla mi ta manda mensaji pa mos mi ta kel kel la imajina go si mos go da un pedria na kabesa ba manda mo mensaji mo ben txia mata mi na dintu kasa mosi korson ka ta bate mutu forti nos toma atenson nho mudjeris Pamodi antigamenti mudjer ta bisti saia grandi, saia más o menu, saia branku, silhora, pijaima, kaisinha. Pau ti ku ta dra ku kel lungu ku braku kenti, bu ta kati-kati na txada. Má gosi di nsin, es sa ta pui so un. Munti mudjer ta bisti kai sen kaisinha. Livru dja da. Nhos maia nhos kadera, mosinha. Nhos maia. Ati nhos sa ta da, nhos larga omi. Nhos ka sta obrigadu sa ku dos omi, ku des omi. Nhos ton kan kantu kapiton ki nhos tene.

Ami sen ntuka si ki mudjer fla, Oia, nessa ku a ta txiga, N ta kunpra oba un biroti. P'e sen, N ta kume ka N rabenta biroti. Bu ta po, bu ta, bu ta la tai flau, tai flau ta apa p'e kuda, purki abo nada na testa ka ta sta si krebedu. Nau, i Nelson, i ami suda N ka ta papia, ka ta sta krebedu na testa. No ten ki ta ten konsiensia, mosinhu, no ka no fasi si ka no, ka, ka, nhos, mosinhu, mosinhu, boa noiti, Deus, kuartou nha povu, Quarto na mpresta quarto fofokeru quarto xurika mi dja nbai nka tra papel manda ki sta munta ki na live monsinho coração nha ta bate mutu forti dja nbai si nho kre partilha nho partilha mi pa tudo kongolazer ami dja nbai boa noite pa tudo mundo na mpresta culebra cadeira kente ta pusu algen na putaria nka ta conforta ku um homem.